Hemmelere salam! Geliň biz bu gün şular ýaly gyzyl mahmal tortuny ýagny krasny barhat tortuny bişireliň. Bu gezekki bişirjek krasny barhadymyň kremam krem çizden edilýär ýagny twarožny syr bilen sliwkadan edilýär. Şoň üçin muň tagamy hasam gowy täzeki tortlaň tagamyny ýaly bolýar tagamy has gowy has süýji tortlaň biri bolýar. Aslynda da arginal orginal diýilýän Red velwet diýilýän tortuň özüne-de şular ýaly krem çizan edilýär, kremi. Soň ýöne her kim arasynyň kremini üýtgedibem edýärler, başga kremlerem goşup edilýär, ýöne asylky original resepti şular ýaly krasny barhatyň içi krem çizli edilýän görnüşi. Men geçenki wideolamyň birinde-de şular ýaly gyzyl mahmal tortunyň şifon biskwitli görnüşini ýasap görkezipdim. Şonda-da köp agzalam haýyş edipdi şuň kremli görnüşinem ýasap görkezäý diýip. Şoň üçin bu gezek hemme ýerini ädim-ädim görkezmek isledim. Ýöne siz isleseňiz şol şifon biskvitli ezibem arasyny şular ýaly kremçizli ezip bilersiňiz. Oňam tagamy gaty gowy gaty süýji bolýar. Ýaz bolmasa şuň biskvitini ezip arasyny başga bir kremem ulanyp bilersiňiz. Oda gowy bolýar. Men her hileginem edip görýän arasyna hökman kremçiz däl-de başga kremem edip görýän oňam tagamy Gaty gowy gaty süýji bolýa. Ýöne bu gezek şu krem çizem bütün dünýädede şu wagt ýoň boldy moda boldy diýen ýaly şol krem çizem edip görkezmek isledim. Onam bir tanyşsaňyz belki has gowy görmegiňizem mümkin şoň üçin onam bir edip görüň diýip maslahat berýän menä. Gyzyl mahmal tortunyň arasy krem-çizli görnüşi hasam tagamy süýji hasam gowy agzyňda eräp barýan tagamlaň biri bolýar. Hemem içinde edebir wişniň ýa ýer tudanaň baljagaşy ýagny konfi diýýä orslar. Şonam goşýaň wol içiniň turşuljygym öz başlygyna tagam berýär şu torta. Şoň üçin gaty gowy gaty süýji tortlaň biri bolýar. Geliň onda biz bu gün şol krasny barhet, ýagny red welwet diýilýän tortuň krem çizli görnüşini bişireliň. Bize hamyr üçin gerek zatlar iki ýüz segsen gram un, iki gramjyk kakawa, bir çaý çemçe hamyr sodasy, bir çaý çemçe kabartma tozy, üç ýumurtga, ýüz kyrk gram mesge, iki ýüz on gram turşyja gatyk, iki ýüz ýigrimi gram şeker, elli gram ösümlik ýagy, iki çaý çemçe kraska, gyzyl kraska, wanilin hemem bir çumbugam duz gerek. Ýöne ilki bilen belläp geçmeli zatlarymyzyň biri, şol hamyryna goşjak hemme zadymyz sowuk bolmaly däl, öý temperaturasyna duran bolmaly. Şol Birküç sagat öňünden çykaryp goýlan bolmaly. Mesgede ýumşajyk mesge bolmaly, ýumurtga-da şoň ýalak bolmaly. Hemem ýene bir bellemeli zatlarymyzyň biri, gatygymyz näçe turşy boldugyça, şonça-da gowy bolýar, gowja çişýär. Şonuň üçin men-ä gatygy-da, gerek gatygymy bir stakana guýup, bir gün öňünden holodilnikden daşynda goýýan, bir turşar ýaly. Şonda hasam gowy bolýar hamyrymyz. Ýumşajyk öý temperaturasynda duran mesgämiziň üstüne bir çümüjik duzumyzy atýas-da, ilki bir garyşdyrýas özüni. Şu mesgede ergin bolmaly däl, bir ýumşak diýsem, ony peçde eredip ýa batareýiň üstünde goýup oň ýalag etmäň. Mesge öz-özünden holodilnikden daşyna çykaryp, öz-özünden ýumşan bolmaly. Gaty ergin bolmaly däl, ýöne şu mikser bulap biler derejesine ýumşak bolsa bolany. Misgämizi bir garanymyzdan soň üstüne şekerimizi hem atýas-da indi güni şo şeker bilen misgäni gowy edip gowy agarýança garýas, bulaýas. Eger-de şo şekeriňiz has iri şeker bolsa onda ony ulanmaň-da saharn pudra ulanaýyň, has iri şeker bolanok, ýara owunjak şeker gerek ýa-da saharn pudra ulanmaly.

Biziň hamyrymyzyň iň esasy rol oýnaýan ýerleriniň biri, önemli diýilýän ýerleriniň biri şu taýdy şol, ýumurtga, şeker, mesgäni gowy garyp, biraz çişirip, birazam agarýança gowy garyşdyrsak, bize gowy hamyr bolup çykýar şol. Indi başga bir gapda gury zatlarymyzy garýas, kakaodyr, kabartma tozy, hamyr tozy, olaň hemmesini şu gapda garýas-da, şuň unumyzyň ýarrajygyny hamyrymyza goşýas. Elap goş ýazsa bir bir gezek gowja bir gar ýaz mikserde. Ýenede bir aýtjak zatlamyň biri şol hamire başlamakaňyz hamir etjek gabyňyzyň agramyny bilmeli şony çekip görüň ilki bilen soňundan häzir hamirimiz taýyn bolandan soň biz hamiri gün bir gezekde bişiremiz ok şony dörde bölüp bişirýäs şoň üçin bölemizde gap agramymyz kellämiz bulaşdyrmaz ýaly ilki bir bellap goýuň gabyňyzyň agramyny. Kremi gowja garyşandan soň indi başga bir gapda-da gatygyň üstüne-de iki çaý çemçe kraskany goşup, ony gowja garyýas we bunam ýene hamyryň üstüne goşup, ýene mikserde bir gowja garyýas bulary.

Iň soňunda-da ýagymyzy goşýas. Ýagymyzy goşanymyzdan soňam bir bulaşdyrýas-da, hamyrymyzy taýýar edýäs. Ine, görüň, şular ýaly gowy ýylmanajyk hamyr boldy. Indi şu taýýar hamyrymyzy biz dörde bölmeli. Häli gabagramyny aýryň diýýärmiz. Şondan indi şu taýýar hamyrly jamymyzy göni tereziň üstüne goýuň-da, gabagramynam aýryp, Dörde bölüp, şoň dörtden bir bölegini galybymyza guýýas. Galybymyzam şular ýaly ýigrimi santimetrlik galyp gerek. Eger aşagy açyk bolsa, şuň ýaly aşagyna folga edip, bir ýagly kagyz goýýas. Onnoň şol hamyrymyzyň dörtden bir bölegini şuňa guýýas. Soňam ýüz altmyş, ýüz ýetmiş gradus gyzdyryp goýan duhowkamyzy öňräginden işledip goýýas onam. Şonda bir on bäş, ýigrimi minut bişirýäs. Eger-de size meň wideomyň başynda görkezenim ýaly tortuňyzyň daşy açyk görnüşde etjek bolsaňyz şular ýalak edip bişirip bilersiňiz. Ýok siz daşynam kremlajak ýapyk görnüşde etseňiz onda dörde bölmän göni ikä bölüp hamyryňyzy iki gezekde bişirip soňam onuň arasynam kesip bilersiňiz. Men ýöne bu gezek şol hemme ýeri deňje bolsun üsti aşagam bişirilgi bolsun uwudan görünýä diýip şoň üçin dörde bölýän. Siz öz islegiňize görä Aht daşyny ýapyk etjek bolsaňyz buňýalak etmänem bilersiňiz. Taýýar hamyrymyzy ýüz altmyş, ýüz ýetmiş gradusda şol çöpçagyş gurja çykýança bişirýäs indi. Ine meň birinjije çöregim bişdi şol menem çöpçagyş bilen barlap görýän ine şeýdip ine gurja çyksa bişdigi kän bir bişirjek bolup kakadybam durmaly gataňsy bolmaz ýaly şo bir meňkä on ýedi mindiň içinde bişdi sizem öz duhowkaňyza görä şo bir On bäş-ýigrimi minut aralygyna bişirip bilersiňiz. Taýýar bişenje çöregimiz bir azajyk bir sowaşyp bir daşyny gabyny elläp biler derejä gelerem welin göni gabyndan çykarýasda sietkaň üstünde sowamaga goýýas. Galan hamyrymyzam edil şular ýalak edip bişirýas jemi dört sany biskwit çöregini bişirip sowamaga goýýas. Ine, görüň, gowuja-da bişdi, hem ýumşajyk, nežnije diýilýän gowy biskwit çöregi boldy. Indi bulary şeýdip, setkäň üstüne sowamaga goýýas. Ine, men biskwit çöreklerimiň dördüsinem bişirdim. Görüň, ine, şular ýaly deňje, gönje, hem owadanja, hem ýumşajyk, gowuja biskwit çörekleri boldy. Bulaň hemmesinem şo setkaň üstünde sowadyp goýdum. Sizem şular ýalak daş açyk etjek bolsaňyz bölek ýaltanmanjyk bölek bölek bişirseňiz tortuňyz owadan görner. Sebäbi häzir kesäýeňdede bular ýalak gönje deňje edip kesmek kän bir mümkin bolanokda şoň üçin bölek bölejik edip bişirseňiz hem tekijek hem gönje hemem ýylmanajyk owadan biskvit çörekler bolýar. Şular ýaly alyp bişirseňiz tortuňyz hasam göze ýakymly owadan bolar. Indi çöreklerimiz gowy buz ýaly sowaýança şeýdip ýaýradyp goýýas. Gelňinde bolsa arasynyň wişni konfetini ýagny wişni baljagaşyny ýasalyň. Oň üçinem bize ýüz elli gram wişni, bir ýarty nahar çemçe şeker, bir çaý çemçejigem krahmal gerek.

Ine meň wişni konfim. Goýaly, görüň şular ýaly goýja bolandan soň otdan düşürýäs-de indi muny sowamaga goýýas. Has beter goýaltmagam gerek däl, häzir sowandan soňam özi goýalar. Buny bir salym sowaşyp köşeşer welin holodilnige salýas, gowy buz ýaly bolmagy üçin. Eger wagtyňyz bolsa bir gün öňündenem edip bilersiňiz, towuk bolar ýaly. Ýa bolmasa-da, hamyryna başlamakaňyz edip holodilnikde goýmaly, sebäbi bize buz ýaly sowan baljagaş gerek bolýar. Geliň indi bolsa krem çizimizi taýýarlalyň. Kremimize üçin gerek zatlarymyz bäş ýüz gram twarožnyý syr, ýüz elli gram sliwka otuz üç prosentden ýokary bolmaly, ýüz gram saharyny pudra, birazjygam wanilin gerek. Ýöne men kremde başlamakak ilki bilen şu twarožnyý syr barasynda aýdyp geçmek isledim. Sebäbi öňem şular ýaly twarožnyý syrdan krem edýäs, zat diýip görkezýäs, aýdýas, welin bir hili entek adamlarymyz gaty öwrenişip ýetişenokmy, nämemi, bir hili syr diýýäň ol asyl bir hilek görýärler, twarožnyý syr diýýäň ol hasam bir hil bolýarlar. Ondan nähili krem bolar, nähili bolar ol Syr diýilýän duzly bolmazmy? Tworojny diýýäň ol ol gydyr-gydyr tworog ýaly gaty gutuly bolmazmy? Nähili krem bolar? diýip, kän soraglar gelýär maňa-da. Şonuň üçin şu gezek biraz giňişligrägem bolsa köpüräk gürleýän bolmam mümkin, belki ýöne bilmeýänler üçin, entek gaty tworojny syry tanamaýanlar üçin biraz giňişligräjik şu syr barasynda aýdyp geçmek isledim. Tworojny syr alaňyzda uly-kiçili gapda bolýar, şolaň ýüzünde biraz şular ýaly iňlisçe bolsa krem çiz diýip ýazylýar, rusçada bolsa tworojny syr diýip ýazylýar. Şolaň biraz şonsyna seretmeli bolýaňyz, biram şuň ýalak prosenti ulurak bollugyça gowy bolýar hili. Menä edil şu wagtky wagt şular ýaly willinkini kem görmedim. Başgalarynam ulanyp gördüm, elýeter bahadan şuňky has gowrajyk eken. Gymmatlardan bar gowular ýöne olar has gymmat bolýar ýöne her bir adamyň alyp biläýjek ylaýyk bahasyndan şu willinki hem baha taýy elýeter hemem hil taýy gowy çykýan eken. Ýenede bir belläp geçmeli zatlarymyzyň biri ýüzünde krem çiz diýip ýazylaýanda bize hemme krem çiz bolanok hemme twarožny syr bolanok bize sliwiçny twarožny syr gerek sebäbi Käbir kremçi diýip ýazylýan eýranyňkylar bar içini açyp görýäň weli gataňsy ol hakykatdanam tworog ýaly ýa peýnir ýala gatap pytrap duran zat bize oň ýalak gerek däl bize sliwiçni görnüşi gerek bolýa şolaň. Biziň tortlar üçin ulanýanymyzyň içi bir hili süzmä meňzeýä biziň türkmenlerimizde bir özümiz ýasan ýasa bir süzme diýilýän ana şoň ýalak edil şoňa meňzäp dur bul hiç hiline syra-da meňzänok tworoga-da meňzänok Edil süzmägiň sypady nemesi şoňa meňzeýärde strukturasy bir edil şoň ýaly tagamam birazajyk syryň tagamy gelýär ýöne duzly läli çilek ýakymlyja gowja tagamy bar tagamam özem içi twarojny diýleni bilenem tworog ýalak däl bir ýylmanajyk zat hiç hili tworoga meňzeýän ýeri ýok buň ine görüň şeýdip görkezeýin seredin ine ýylmanajykdyr bir ýylmanajyk zatda Ýöne bir bärde tapawut edýän zatlarynyň biri, hä, görüň, ine, ýelmanajyk hiç hili tworaga meňzänok bul. Bir bärde tapawut edýän zatlarynyň biri, biziň süzmede satyn alaňyzda görýänsiňiz, käbir kişiň süzmesi gatyja, käbir kişiňem süzmesi suwuk. Ana, şoň ýaly, ine, şular ýaly gatyja boldugyça, biziň kremimizem gowy bolýar. Käbir tworojnyý syrlar bar, olar ýumşagrak bolýar, onda Krem azajyk kynrak bolýar. Eger alaňyzda şular ýaly gowja gatyja twarožnyý syr alsaňyz, kremiňizem hasam gowy suduryny saklaýan bolar. Indi bolsa kremimize başlalyň. Şu kremi etjek gabymyzam, twarožnyý syrymyzam, sliwkamyzam buz ýaly gowy sowuk bolmaly. Şolaryň baryny bir gaba guýýas. Üstüne saharyny pudranam, wanilinam atýas-da, indi buny mikserde gowja edip bulaýas. Şu taýda ýene bir bellemeli zatlarymyzyň biri biziň sliwkamyzam otuz üç prosentden pes bolmaly däl ol ýigrimi bäş prosentli datly sliwkalar bolanok bize ýaglyrak goýrajyk sliwka gerek şony ulansaňyz hasam gowy bolar kremyňyz. Ýenede bir zat şu kremine başlamakak hemme zadymyz çöregimizem gowy sowanlygyna göz ýetirmeli arasyna goýjak baljagaşymyzam wişni konfimizem gowy sowanlygyna göz ýetirenimizden soň Iň soňunda tortymyzy jemläýjek wagtymyz kremimize başlamaly. Ine meň kremim taýýar boldy. Men bir azajyk wideony kesip-kesip etdim. Has size ýadadyp durmaýyn diýip, özüňiz şo krem gowja goýalyp, suduryny saklaýan derejä baranda bes etmeli. Has öte kän bulabam beter suwgaltmaly däl. Ine, şular ýaly gowy, gos-goýy bolandan soň bes edäýýäs bulamany. Mine görşüňiz ýaly krem çizimiz taýýar boldy. Gaty kyn däl krem çiz ýasamak. Ýöne onda-da tagamy gaty gowy, gaty süýji kremlaň biri bolýar. Hemem mine şular ýaly tudurnam gowja saklaýan krem bolýar. Siz islendik başga tortlarda-da şu kremi ulanyp bilersiňiz. Indi taýýar kremimizi konditerskiý meşoga, konditerskiý haltajyga guýup taýyn edip goýýas. Ujuna-da hiç hili zat dakmak gerek däl, ujuny bir ýöne gaýçyjyk bilen kesýäs, özi şondan çykany bize bolýar. Geliň indi tortumyzy jemläliň. Ine, biskwi çöregimem gowja sowady. Şol ýelmeşmesin diýibem aralaryna kagyz salfetkajyk goýdum. Ýogsam ine ýüzjagaşy ýelmeşip bir-birine remetmesin diýip aralygyna kagyz goýdum. Görüň-ä biskvit çöregimem öýjük-öýjük, hakyky mahmal diýseň mahmal ýaly gowy biskvit çöregimizem taýýar boldy. Otymyzyň birinji gatyna şular ýaly ýalpajyk zadyň üstünde goýýas-da, üstünden kremi sykyp başlaýas. Kremimizem ilki gyra, daşky gyrasyndan başlamaly, sebäbi görünýän ýeri şo taýsy-da, şony bir owadança edip, bir deňräjik göz çeni bilen özüňe deňje-deňje edip sykyşdyryp çykýas. Soňundanam içine-de şeýdip sykyşdyrýas, ýöne aralykda birazajyk wişnýa konfetini guýmak üçin birazajyk boşluk ýer goýýas. Ine meň wişnýa konfim, wişnýa baljagaşymam şular ýaly konditerskiý meşguga guýup goýdum. Bulam gowy sowady. Indi buňam uç agaçyny kesýän-de, ýaňky boşluk ýerlerine şundan guýaýýan.

Iň üstüne bolsa ýene galanja kremimizi şeýdip çalýarsa soň özümizçe owadanlaşdyrýas. Köp kişi şuň üstünede şu içine sykanymyz ýalygy şeýdip mişokda sykyşdyryp üstündenem ýer tudunadyr ýa başga bir wişnidir şolar ýalyk owadanlap miwejigem goýýarlar ýöne menä şular ýaly tekijek arassaja görünýän diýip şuna etdim siz öz islegiňize görä

Owadanja görner ýaly. Soň tortumyz taýýar bolandan soň buny holodilnikde bir bir küşt sagat azyndan bir goýsaňyz hasam gowy bolar sebäbi birazajyk kremi zady alyşar ýaly çörek bilen krem bir birine alyşar ýaly sowuk holodilnikde goýsaňyz hasam süýji tagamly bolar. Ine meň tortum taýýar boldy. Menä bir gije holodilnikde goýjak, nesip bolsa ertir kesip görkezerin. Ine meň tortuma bir gije bolup geçdi. Gowja alşypdyr, ýumşajyk bolupdyr. Geliň indi tortumy kesip göreliň. Hany bismillah diýip keseliň. Ine, görüň, tortumyň içem owadan bolupdyr. Kesmesegem owadan, kesemizde-de içem owadanja, işdäaçyja gowja tortlaryň biri boldy. Görüň. Ine içinem görüň gowja alşanlygy bildirýändir içindede meň şu kremlamdan galanlardan çöreguntukdan galandan ine şular ýaly birje traýflam çykdy olam öz başyna owadanja bolýa ýatansaňyz. Egerde bu gezekki wideomam göwnüňizden turan bolsa bişirýän tortumy halan bolsaňyz onda laýk goýmagy ýatdan çykarmaň. Hemem öň agza bolmadyk bolsaňyz agza bolmagam unutmaň. Öz pikirleriňizem kommentariýada aýdyp bilersiňiz. Eger şular ýaly tort bişirip görseňiz nähili boldy, gowy boldumy, gowy bolmadymy ýa bir düşünmedik ýerleriňiz bolsa kommentariýada arkaýyn sorap bilersiňiz. Sizem şular ýaly gyzyl mahmal tortuny bişirinseňiz şowly bolsun, noş bolsun.